pregunta e dia ei, pero di dos di november pa tres, no.

Esaki no a stroba Adra di lansa un grupo di trabou di Covid diesnuebe pa trata e konsekuenshanan di e pandemia i e nesesidatnan urgente ku esaki a krea. Den kolaborashon ku e Ministerionan di Muhé i di Hóben den e iglesianan adventista lokal, Adra a implementá proyektonan di agrikultura den dieseis pais afrikano, pa proveé un suministro konstante di kuminda saludabel pa famianan i pueblo kompletu. E éksito di e proyekto a pone ku e partisipantenan tabatin sufisiente kuminda pa kompartí ku nan bisiñanan i pa bende pa haña un entrada. Riba e skala mundial, ADRA a sirbi kasi binti mion hende den nobenta i seis pais, Durante e promé aña di e pandemia, un di e nesesidatnan mas urgente tabata oksígeno den pais na manera India i otro paisnan di Sùit-Oost Asiátiko ku a wòrdu afektá severamente dor di e pandemia. ADRA a proveé material i rekursonan krusial, inkluyendo un planta pa generá oksígeno na e hospital adventista di mas grandi na India. Ora bo promesa òf ofrenda regular i sistemátiku, Ku ta distribuí manera ta sugerí pa e plan di presupuesto kombiná, sinkuenta pa sesenta por shento di esaki ta sostené e mishon ku bo iglesia lokal ta dirigí, binti pa trinta por shento ta sostené inisiativanan mishonero regional supervisá pa bo mishon, asosiashon òf union, i binti por shento semper lo sostené e fondo di Mision Mundial of e presupuesto mundial. E fondo di Mision Mundial, manehá dor di Conferencia General, ta sostené iniciativanan misionero global, institucionnan i agencia, incluyendo adra, Adventist World Radio, Hope Channel, institucionnan educativo misionero sostené pa iglesia, i mision global, djis pa mencioná algun. Esaki ta nificá cu ora bo ofrenda ta distribuí manera ta sugerí dor di e plan di ofrenda Presupuesto Combiná, No solamente inisiativanan mishonero lokal i regional ta wòrdu sostené, pero adra i otro proyektonan mishonero global outorisá, institushonnan i agensianan semper lo risibí un parti outomátikamente, promoviendo kresementu saludabel i balansá. Pero despues di a duna bo diesmo i promesa, bo kier manda un regalo adishonal. Bo a siña mi for di mi hubentud, i te ainda mi ta deklará bo obranan maravioso. I asta ora mi bira bieu ku kabei blanku, o Dios, no bandoná mi te ora mi deklará bo poder na e generashon aki, bo poder na tur esnan ku ta bin. Pasobra bo husticia, O Dios, ta yega te na e shelunan. Abo cu a haci cosnan grandi, O Dios, ken ta manera bo? Abo cu a haci mi mira hopi angustia i afliccion, lo rebiba mi atrobe, i lo trece mi ariba atrobe, for di e profundidad di tera. Abo lo oumentá mi grandesa i konsolá mi atrobe. O abo, esun Santu di Israel, mi lepnan lo grita di alegria ora mi ta kanta alabansa na bo, i mi alma ku bo a redimí. Bintikwater i último, Mi lenga tambe lo papia di bo hustisia henter dia, pasobra esnan ku ta buska di hasi mi malu ta keda brongosá i umiá. Amèn. Nos doxologia ta den saka for di nos himnarionan seishen nobenta i sinku, Ban alabá Dios di amor.

Nos kier a bini bo dilanti awe mi hinta, pidiendo bo Spiritu Santu pa e porta den e cas aki. Laga Tata di amor cu bo angelnan protector porta cu nos, y laga Señor cu nos por sinti bo presencia awe mi hinta, nos ta reza y gradici den nomber di Jesus. Amen. Nos ta ban canta nos himno di adoracion. Himno di adoracion cu ta bira cantica numero 3, 26. Habri mi wowo pa mi mira.

Bon bini, bosnan por sinta. Bon bini na tur e bishitantenan i e miembronan di Iglesia. Bon bini e pesnan ku ta wak nos via di social media manera YouTube, Facebook i tur e otro social medianan. Nos teksto di meditashon nos ta yele for di Proverbionan diezun binti kuater. Proverbio, nos por lanta para. Proverbionan diezun binti kuater. Tin ku ta prepará i tòg no ta haña mas. Tin ku ta retené mas di loke ta hustu, ma tòg ta resultá den pobresa. Ke palabranan ki na nos na nos kurason, nos di yama e diákononan dilanti pa nan tuma e ofrenda. Nos por sinta.

Laga nos lanta para pa lesamento di e Palabra. Romanonan ocho, versículo binti ocho. i nos sa ku Dios ta hasi tur kos obra huntu pa bon pa esnan ku ta stima Dios, pa esnan ku ta yamá segun su propósito. Ku e palabranan aki nos ta bai na rudia ku ruman Eyden.

Laga nos hasi palabra di oracion. Nos ta reza, Nos Tata cu ta den cielo, bo nomber sea santifica, bo nomber sea gloria aor y pa semper. Señor, si u kere pa nos ta aki pa e sabato cu bo duna nos, La ku nos por tin un lus di edan ku nos por a lanta for di riba nos kama. Kuida pa e hende ku ta prediká. La ku bo pone palabra na su mente, Señor, abo ta Dios, abo sa ke nos ta hasi. Kita tur nos pikánan. La ku nos por sigui kere konfia den bo. La ku nos por hasi loke ta bon. La ku nos por sigui sigui tin abo den nos mente. Den nòmber di abo.

Punta ku rumannan, Nos ta bon? Pa bai den siman? Masha bon mes, tremendo. Kon ta ki kalor? Kalor tambe ta masha dushi mes. Nos ta disfrutá dje kalor, ta bèrdat? Jason a keda wak mene, Kos serio, Jufrou Norlinda papia? Ban pa bai ke kosnan. Te calor ta bosi, Jason, sombra ti otro camino ta pasa pio, pero nos ta agradeci, Señor, dem tur e soda cu nos ta soda de calor aki. Ave mi hinter humana, nos ta bendicioná cu nos por ta aquí nan, nos por ta den cas di Señor, anto nos a bimba nos por alaba Dios un bes mas. I pa nos por skucha Su Palabra oe Mehinta. Un bon bini na tur nos bishitanan, nos rumannan i tambe esnan ku ta sigui nos via di e medianan sosial. Oe Mehinta pa mi kuminsá mi sermon dje oe Mehinta mi ke pa rumannan wak un par di kos. Antora rumannan wak e kosnan ku mi pone òf pone riba e mesa aki, rumannan por bisa mi riba kiko rumannan ta pensa. Bon?

Kiko tur rumannan ta mira? Kiko tur rumannan ta mira? Biña, pan, pan dushi, kipashi. Ora nos mira e kosnan aki riba, kiko nos ta pensa? Ok, Santa Sena, un kos hopi importante. Fiesta, kiko mas nos ta pensa riba dje? Kome di mes kome. Ta dushi pa nos kome, nto berdad? Ok, nos ta ban bek, banda di Hermana Silvia ta bisa mi Santa Sena, nos ta ban den Bijbel. Kiko mas nos ta para ketu na dje ora nos mira e kosnan aki. Sacrificio, aha. Sí. Jason. Bota master Jason. Bo ta para ketu na José den prizòn. Kiko José den prizòn tin di haber ki kosnan akí? Ahaa. José a kome pan ku biña den prizòn? No. Ok. Ker a pidi e tim di komunikashon pa nan por Pone e presentacion. Awor mi pregunta pa rumannan ta biminta, Cua di e dos personahenan aki abo ta? E panadero cu ta trae pan of e copero cu ta yuda parti e biña? Nos ta ban resa. Nos ta resa, Señor Dios, ave ma hinta nos ta bandrina den bo palabra. Nos ker pidi bo, Señor, pa bo Spiritu Santo por ta kinan. I Señor, tur lokualnan ku durante e dianan abo a mustra mi i abo a siña mi pa medio di e mensahe aki, Señor, yuda mi pa mi por kompartí e ku mi rumannan ave ma hinta. Bo bendishon nos ta pidi den nomber di Kristu Hesus. Amen. Título di mi mensahe ta bisa, Kua Abo Ta, E Panadero Òf E Kopero? Esaki ta un historia ku nos tur konosé den Beibel. Anto nos ta e historia aki den Génesis kapítulo kuarenta. Génesis kapítulo kuarenta. I e ta bisa, Anto despues di e kosnan akí a sosodé ku e kopero i e panaderu di rei di Egipto a ofendé nan señor, rei di Egipto. I Faro tabata masha rabiá ku su dos ofisialnan, e hefe di e koperonan i e hefe di e panaderonan. Asina el a detené nan den kas di e kapitan di guardia den prizòn, e lugá kaminda José tabata será. Oke, e historia ta konta nos ku e dos ofisialnan akí tabata dos persona hopi importante den kas di Faraon, e hefe di e panaderonan i e hefe di e koperonan. Nan nòmber nunka a wòrdu menshoná den Beibel. Pero, historia ta bisa nos ku nan tabata dos persona ku tabata hefe riba un departamentu. Anto Faraon tabata wak nan, òf Faraon tabata ke pa semper bai su kosnan ta na òrdu, tantu su kosnan di kome komo su kosnan di bebe. Dus, e dos ofisialnan aki mester sòru pa tur kos kana bon. Pero riba un dia, algu a bai robes. Tur dos a faya pa ku Faraon, anto el a rabia inmensamente ku el a bisa e no ke pa nan niun di dos sta mas na nan puesto. E ora ei el a manda nan prizon, pasobra e tabata sumamente rabiá pa fayonan ku nan dos a kometé den nan departamentu. Kos di kome nos tur No ke pa hende a hasi malu pa kuné ni ku nos kosanan di bebe. Asina ta Faraon a manda e dos hòmbernan ki prizòn. Ora nan a yega prizòn, nan a bini nèt kaminda José tabata. I a kaba José tabata tin un par di tempu den prizòn, anto tur hende tabata konos'é. Nan tabata sa ku e tabata un hòmber ku tambe malu a wòrdu hasi pa kuné ku a bai ku a pone kela bai prizòn. Pa su dibon, e a wordu enkargá pa kuida di e dos ofisialnan aki den prizòn. Anto Beibel ta bisa nos ku kada bes e tabata wak pa tur kos por ta bon pa nan dos. Pero, riba un dia algu a sosodé. E dos hòmbernan aki a haña un soño. Nan kada un ta tin un soño ku a pone nan pensa, para ketu, evaluá tur tipo di kos. Pero nan dolor di kabes tabata ku nan no por a komprondé e soño ku nan a haña. E soño tabata parse straño, e soño tabata pone nan delirá pasobra nan tabata puntra nan mes kiko e soño ku nan a haña aki ta nifiká. Anto nan semblante tabata mustra manera kos ku e e un kos ta bai pasa ku nos, pero kiko? Nan yun di dos no sa. Ora ku José a bin mehinta pa bin trese kos di kome pa nan saludá nan, el a tuma nota ku nan tur dos ta manera tristu, nan tur dos tin algu. Entonces, e bisa nan, Kiko a pasa bosnan? Nos a, bosan a pasa malu anochi? I nan a bisa José, Sí, nan a haña un soño i nan no ta komprondé e soño. Anto e kos ta kansa nan pasobra nan ke sa kiko e soño ta. Awor José a bisa nan, A mi tampoco no sa que boso a soña. Pero quizás por ta, podi ser, si boso a conta mi soño, mi ta wak si mi por contesta bo e soño. A imagina rumannan, wende ta bisa bo un cos, anto hende ta bisa, Ah, warda mi, mi ta bai wak. Mi tin un koi bisa bo, bo sa, herma Silvia, mi tin un koi konta bo, pero warda mi un rato. Mi tin ku pensa. Mi tin ku papia ku bo, pero ta papia despues. Wel, mi mama gusta hasi e kos ei. Mi mama ta bel, Noralin, bo sa nos tin ku papia un kos. Mi di, si, si, papia nomas. Am, no, awor aki mi por papia. mi ta kere nos tin un papia mas atardi of mañan ku Dios. Mi ta bisa, no! Bisa mi mes ora, e kos ei ta mortifiká bo alma. No por tanta nada partikular, pero e kos ei bo ta biba kuné. Sea bo ta bisa mi e kos òf no bisa mi nada. Ora bo ta kla pa bisa mi, ora bo ta bel, no, nos ta ban papia. Pastor, si bo bisa mi, enton mi duna e warda. Awo ami ta keda sin drome nochi. Pastor ta kiet bay bisa mi. Un kos pasé, un cosa pasé mi, mi sa. Ok? Pero de caso de e dos hombernan aki, nan tambe hay un soño, anto nan ta sinti nan mes mortifica paso hey, kiko ta bay sosode? Mi no sa, anto no tiende pa splica nos e soño. Pero José a bisa nan, e Dios cu ami ta sirbi lo bisa mi kiko bosan soño ta nifica. Nos ta ban bek den nos Bijbel na Génesis 40.

E ta bisa, E ora einan a bis'é, nos tabatin un soño i no tin ningun hende pa interpret'é. E ora ei José a bisa nan, Interpretashon no ta Dios su asuntu, por fabor konta mi e soño. Siguiente. Anto e hefe di e koperonan a konta Hosé su soño i a bis'é, Ata den mi soño tabatin un mata di wendrùif mi dilanti, i na e mata di wendrùif tabatin tres taki, i segun ku e tabata saka konòpi, su flornan tabata habri i su tròshinan tabata pari wendrùif hechu. Awor, Faraon su kopa tabata den mi man, i mi a kohe e wendruifnan, primi nan den Faraon su kopa, i mi a duna Faraon e kopa den su man. E ora ei Hosé a bis'é, Esaki ta su interpretashon, E tres takinan ta tres dia. Den término di tres dia, Faraon lo halsa bo kabes i bolbe pone bo na bo puesto. Lo bo entregá Faraon su kopa den su man, meskos ku bo tabata hasi ántes, tempu ku bo tabata su kopero. Solamente kòrda riba mi ora kos ta bai bon pa bo i hasi mi un fabor di papia ku Faraon pa mi pa mi i saka mi for di e kas akí. Ok, e copero su soño. E copero a soña cu taki di windruif. Anto el a mira ke tabata priminan den e copa di Faraon. Ora ke copero aki a haña e soño, prome el a pensa cu t'un soño straño, un soño cu ke bis'é algu. Tin ora nos tambe ta haña soño. Awo tin ora nos taña soño ku no ta nifiká nada tampoko. Anto vooral si bo kome anochi yena bo barika, anto bo a subi bo kama, bo tin chèns di haña un nachtmerrie, pasobra bo barika ta muchu yen. Pero, Señor ta manda soñonan pa nos. Anto ora ku Dios manda soño pa nos, Dios ta purbanan splika nos e soño tambe. Nos mester resa hopi pa nos sa ku e soño ei ta un soño ku Dios a manda pa nos. Anto ora ei, Dios lo splika nos kiko e soño ta. Kisas e por manda as un hende bin bisa bo algu ku ta referí na e soño. Pero, kòrda bon, no ta tur dia Dios ta manda soño. Pa nos no keda ku ta tur dia ku mas soño un kos, ta Dios a manda e soño ei. So, tur dia nos por soña tambe, pero no ta tur soño ta Dios ta manda. Anto, tin ora un hende ta bisa, E e, m'a soña un kos, ken por bisa mi kiko m'a soña? Pero, Dios no ta laga bo keda den insertidumbre. E ta sòru pa bo haña nifikashon di e soño. E kopero a haña tres dia. Anto e ora ei, José a splik'é ku despues di tres dia lo bo sali for di prizòn. Despues di tres dia bo ta bai bèk den kas di Faraon. E kos aki a pone e kopero sinti su mes bon. El a sinti su mes kontentu, pasobra, Wou, mi no ta bai keda mas aki den. E sifra tres ta aparesé hopi bia den Beibel. Meskos tambe, kuantu dia Hesus a keda den su graf? Tres dia. Kuantu dia Yonas a keda den barika di e piská? Tres dia. Ora ku Saulo a enkontrá ku Dios, anto Dios a manda un lus riba dje, anto el a bira siegu. Kuantu dia el a keda siegu? Tres dia. E kopero aki, Dios kier a bis'é, despues di tres dia, bo tin ku konta ken bo Dios ta. Bo tin ku laga otronan sa ku bo ta bendishoná. E tres dianan despues ku bo sali, bo mester glorifiká Dios su nòmber. Ta algu bon? Awor, awe nos tambe, aki tres dia, nos tambe tin ku sali, no? Awe mes, ora nos sali fecha kinan. Nos tin ku e papia di Dios no ta berdad. Nos tin me glorifiká Dios su nòmber. Nos no tin ku warda hopi dianan pasa pa hendenan sa ku ki Dios nos ta sirbi. Pero e hòmber akí despues di tres dia e mester hasi esaki. Anto Dios a kambia su bida. Dios tabata ke pa ora e yega na kas di Faraon e glorifiká Dios su santu nòmber. E andròifinan òf e biña ta representá E momentu ku e kopero a aprimi esaki ta ta ora ku Hesus a sufri pa nos tur riba un krus i el a deramá su sanger pa nos. Mesun kos tambe ora ku e wendrùif ta floresé, ta pasobra nos ta ban papia di Hesus. Ta pasobra nos ke laga otronan sa ki marka Hesus a laga den nos kurason. Awe nos ta wardá tres dia pasa? Nò. Nos ta wara tres siman pasa? No. Nos ta sali awor. Ami, for di dja rason, ora mi tabata prepara mi sermon, a ku nos yega Sabat, mi di, Señor, Bo ke bisa mi algu. Anto mi sa ku Bo ta bai bisa mi algu. Anto Dios ta hasi esei. No ta nos ta hasi'e. Spiritu Santu ta move. Anto e kos ei ta pone ku kosnan ta kambia. E kos ei ta pone ku nos bida ta bira otro. Nos mester sòru pa nos ta esun ku ta bai i hiba e mensahe di Señor. Awo nos ta ban bèk na e panadero. Nos ta ban wak kiko a pasa ku e panadero. Kap. Vèrsikulo diesinku, dieseis. Oke. Ora ku e hefe di e panaderonan a mira ku e interpretashon tabata faborabel, el a bisa Hosé, Ami tambe a mira den mi soño, i ata tabatin tres makutu di pan blanku riba mi kabes. Siguiente. I den e makutu di mas ariba tabatin tur sorto di kuminda hòrná pa Faraon, i e paranan tabata kome nan for di den e makutu riba mi kabes. Anto José a kontestá i a bis'é, Esaki ta su interpretashon. E tres makutunan ta simbolisá tres dia. Denter di tres dia Faraon lo halsa bo kabes i lo kologá bo na un palu, i e paranan lo kome bo karni for di bo kurpa. Asina a sosodé riba e di tres dia. Nos ta wanta einan. E panadero tambe su am soño wòrdu interpretá. E tambe soña ku aki tres dia e lo sali for di prizon. Ora e sali, e ta bai bèk na kas di Faraon? Nò. E ta bai pa su sentensia di morto. Awo, nos ta kere e panadero tabata felis? Nò. Kiko lo a pasa ku e panadero aki? Ora e muri, kiko ta sosodé? Para lo bin kome na su kurpa. Awor mi ke pa rumannan ban mira e panadero aki den un bachi positivo. Nos por mir'é? Sí? Rumannan ta kere? Ok. Nos ta ban wak e panadero den un bachi positivo. Ora ku mi tabata studia e mensahe aki mi a keda mané serio. Di bèrdat, e soño ta bisa ku e ta haña aki tres dia e lo sali, pero ora e sali e ta muri. Dus promé kos ku e sa ta ku e ta bai muri. E sa kaba ku morto e ta. Pero, e para ketu ku den tres dia e por hasi algu otro. Dios a dun'é e chèns pa e tres dianan k'el a sobra e bai hasi bon. Ki bon e ta bai hasi? Aha, e yo a bisa mi. E bon k'e ta bai hasi ta bai pidi otronan pordon pa lokual k'el a hasi. Bai serka e otronan i bisa nan, Sòri si mi a ofendé bo. Laga otronan komprondé di ku mi a faya pa ku bo i ami ta esun un kulpabel. Dus awe mi kier a pidi bo por fabor, pordon, pasobra mi ke pa na final Dios ta esun ku ta duna mi e pordon nesesario. Ora malen esaki mi di, wow, mi para ketu pasobra ami tambe mi ke muri. Yo hende ke muri, pero e ta bai muri na kiko? Na pas. Su kurason ta trankil pasobra e tin tres dia pa e por drecha lokual ku ta robes, pa e por kambia lokual ku ta robes, pa e por pidi Dios bendishon pa esnan ku e a hasi malu kuné. Antora ku e bai for di e prizòn ei ku e wòrdu kologá, e ta wòrdu kologá na pas. Su kurason ta trankil, pasobra e sa ku el a sòru di hasi lokual ku ta bon promé ku e fayesé. Dios a dun'é e chèns aki. Awor tin ora nos lo ta comprende dicon cierto cos ta sosode. Um, siman pasa mi tabata lesa un, un articulo den e revista na Adventista cu ta bisa di un hoben cu a fayece ora e tabata na iglesia predicando, un dja rason anochi. Ora que el a caba di predica, que el a drenda den su auto pa bay, e diacononan a tuma nota cu e auto tin hopi rato para, anto niue no ta bay, anto e brother ta sinda den dje. Ora cu nan a bay wak, lo ga e hoben a yu un ataque curason. Caminda la caba di predica pa Señor. Anto lo cual cu e artículo ta bisa, e joven a caba di predica bisando, nos tur mester stima otro y pordona otro. Drecha bo condicion pa cu Dios. El a drenta den su auto. En pensa, mi ta kere lensa mi escuela, bay fallece momento ey. Pero Dios a manda un mensahe e anochi ei pa tur esnan cu tabata tei. Awe, e panadero tabata sa tur e cosnan robes cu el a haci. E tabata sa tur e malunan cu el a comete. E tabata sa cu e tabata malversa cu cosnan di Faraon. Pero Dios a dun'e chens tres dia prome cu e wordo mata. Anto e e morto no ta sorpresa p'e, pasobra esaki tin ku drecha. Ora ku e sali i wòrdu kologá, e ta wòrdu kologá na pas. Awe, nos tambe tin ku para ketu, pasobra tin ora nos ke hasi kos riba nos mes. E panadero aki tabata dependé riba su mes forsa, su mes inteligensia, su mes sabiduria. E no ta akorda ku e tin ku dependé riba Dios. E tabata papia mal ku hende, e tabata ofendé hende, e tabata wak su kosnan pa bisa ku abo ta malu i ami ta bon. Pero Dios mester a mustr'é ku nò, no ta dje forma ki kos ta kana. E tin ku kana di manera diferente, hasi bon pa ku otro. Mustra na otronan ku semper bai Abo ta esun ku ta sigui Señor. Mustra na otronan e bendishon di tin Dios den bo bida. Awor, e panadero no a haña chèns pa e drecha tur tur kos. Pero e tres dianan ku el a haña aki, e ta tin espasio pa por a papia ku algun persona pa e por a pidi nan despinsa pa lokual ku el a hasi promé ku su momentu di morto yega. Pero, e kopero ku a keda na bida sí tin e chèns ku e por a drecha su kondishon. E tin e chèns pa e por kambia su kondishon. E tin e chèns pa e hasi lo mehor i hasi loke ku ta korekto. Awe, ken abo ta? e kopero òf e panadero. Unda bo ta pará, na banda di e kopero òf na banda di e panadero? Nos teksto di meditashon djawe mihin ta Romano ocho binti i ocho ta bisa, Tur kos ta obra pa pa bon. E dos hòmbernan aki a haña un suño. E kos ku a sosodé ku nan a obra pa bon pa e kopero, pero tambe pa bon pa e panadero, pasobra el a haña chèns di arepentí, el a haña chèns di drecha promé ku e sosegá. Awe nos tambe ta komprondé ku kos ta obra pa bon ora ku nos ta sigui Señor? Hesus a keda den e graf tres dia, pero despues el a lanta. Yonas a keda den barika di e piská tres dia, pero ora el a sali afó, e mester a bai hiba e mensahe ku Dios a dun'é. E rumannan di José a bend'é na bisa e tata el a muri. Pero nan a yega Egipto pa nan buska kos di kome, anto José bisa, Boso a lo keda den prizòn tres dia. Despues di tres dia nan a sali i nan a topa ku nan ruman bèk. Dios tin un plan pa nos tur su bida. E sifra tres aki no mester para bira algu spesífiko den nos bida, pero bo mester sa aki un par di dia, aki un par di siman, aki un par di luna, Dios ta bai hasi algu ku bo bida. Kisas bo ta resando pa algu, kisas bo ta pidiendo Dios pa kambia algu, kisas bo ta pidi Dios pa regla algu, anto tin ora bo ta mira manera kos ke kos no ta sosodé. E cos ta manera tarda, pasobra m'a pidi Dios, pero dia ta bai, nada no ta sosode. Pero, nos no mester perde fe, nos no mester perde speransa, pasobra ora cu Dios contesta, el a contesta real. Ora cu Dios bisa bo awor, pasobra ta awor su proposito ta bai cumpli den bo bida. Dios tin un proposito pa nos cada un. Anto e propósito ku Dios tin pa bo, ta pa bo Dios tin e. Abo su bida lo bira un testimonio pa otro. Bo mester sa ku Dios ta kontestá. Anto Dios no ta laga bo pará den bashí. Dios ke pa nos komprondé ku nos mester prosesá nos bida. Dios ke saka nos for di lokual ku ta robes Machika nos pa nos por bira e oro ku E ke usa. Dios ke pa bo sa ku tur dia di nobo bo mester bira mihó. E kopero a haña e chèns di ta un mihó persona. Awe nos tur por bira un mihó profeshonal, Un mió trahadó, un mió studiante, un mió empresario, un mió mama, un mió tata, un mió maestro, un mió abogado, un mió minister i asta un mió kristian. Unda bo ta para awe? Bo ta e panadero? Bo ta e kopero? Dios ta dunando nos tur un chèns mas. E por ta tres dia, e por ta tres siman, e por ta tres luna, e por ta tres aña, E por ta tres siglo, e por ta tres ora, tres minuut, tres sekonde, pero e propósito ku Dios tin pa bo bida, bo mester ta kla para p'e, pasobra ora Dios skohe pa bai hasi algu ku bo, bo tin ku kambia. Awe mi hinta, mi amadonan rumannan, ta. Nos ta ban permití Dios prosesá nos. Nos ta ban permití Dios hasi nos un mihó vershon di lokual ku nos ta awor akí. Nos ta ban pidi Dios pa Dios alimentá nos. Laga nos ta e ehèmpel pa bai i hasi e kambio. Pero na e mes momentu Laga nos komprende ku nos tin ku pidi pordon. Laga nos komprende ku nos tin ku stima otro. I si mi faya ku bo? Bai resa ku bo drecha pasobra mi ke ta un mihó vershon di mi mes. Awe, unda bo ta pará? Bo ta e panadero òf bo ta e kopero? Dios bendishoná rumannan awe majinta. Awe mainta nos ta yama danki na nos anciana Noralyn cu a trece e palabra asina clarito cu Dios a dun'e pa trece pa nos. kua nos ke ta e kopero o e panadero. Awor aki nos ta ban kanta nos himno di klausura. Mi ta pidi tur hende lanta para pa nos kanta himno.

Semper Hesus ta guia nos. Semper Hesus mester ta esun nos dilanti pa dal e pasonan ku nos tin ku dal miéntras ku E ta kana pa nos. Laga ku semper bai Hesus ta nos guia. Danki Señor Hesus Ave Mahinta. ku bo Spiritu Santu por tabata ku nos i ku Señor nos kada un mester komprondé ku bo tin un propósito i bo tin un plan pa nos bida. Laga nos por entregá nos bidanan den bo man pa nos por bira un mihó vershon di nos mes, pa nos por ta un vershon nobo, pa nos por ta hendenan Señor ku ta kambiá i nos ta kristiannan ku ta bai i hiba bo mensahe Pa otronan sa ku e plan ku bo tin pa nos ta un plan bendishoná, un plan di salbashon i un plan, Señor, pa pronto nos por bai biba huntu ku bo. Bendishoná, Señor, e siguiente servisio ku ta bai kuminsá, i laga, Señor, ku bo Spiritu Santu por keda den e iglesia di Sharasil, i bendishoná nos kada un. Nos ta resa i nos ta gradisí den nòmber di Hesus. Amèn.

El a sosodé riba e isla di Mindoro, Filipina. Chaslin tabata preparando desayuno pa su famia ora ku diripiente bala di skopèt a destruí e pas. Su esposo, Antonio, a kore drenta den kas, pue su arma i a kuminsá tira bèk. Soldatnan di gobièrnu a ataká nan pasobra nan ta rebeldenan. Jaslèn a kue su yunan i a kore drenta mondi. Ora ku Jaslèn i su yunan a bai kas bèk, nan a haña sa ku e sòldánan a mata Antonio. Esaki a hib'é na siña su yunan kon sobrebibí den e selva i pa bringa pa venga nan tata su morto. Un dia, trahando, Jaslèn tabata skucha radio. E palabranan di un kantika a toka su kurason, Bini atrobe, bini atrobe, Kristu ta bini atrobe. E orador a papia tokante Hesus, e Salbador kariñoso i amoroso. Su kurason a kalentá segun e tabata tende ku Dios tim'é i tabata ofresé pordon. Pronto el a aseptá Hesus komo su Salbador i a resa pa e por pordoná su enemigunan. Su yunan a sigui su ehèmpel i pronto nan tur a wòrdu boutisá. Despues di algun tempu, Cheslin a topa e orador di Radio Mundial Adventista, i ku lágrima den su wowo el a puntr'é, Pastor, dikon a tuma bo asina tantu tempu pa bin konta nos e bon notisia tokante Dios? Si solamente bo a bini promé ku mi esposo a muri, e lo a entregá su bringamentu promé ku tabata demasiado lat. Despues el a agregá, E transmishon aki mester bai na e pueblitonan den e serunan. Nan mester tende tokante Hesus promé ku ta muchu lat. Awe Jasleen i su yunan ta remplasando odio ku goso i pordon, i ta kurashá nan amigunan pa interkambiá bala di skopèt pa Beibel. Kada bes ku bo distribuí bo ofrenda di promesa di akuerdo ku e sugerensia di plan di ofrenda kombiná, bo ta hustamente sosteniendo tur e proyektonan di Iglesia, lokalmente, regionalmente i internashonalmente, Incluso Radio Mundial Adventista. Pero kisas bo kier duna directamente na e Radio Mundial Adventista despues cu bo a debolbe bo diezmo y promesa. Segun cu nos a debolbe nos diezmo y promesa, ofrendanan regular y sistematico, laga nos pone nos deseonan ultimo y Dios prome.